Шушы видеоязмада сез безнең мәдрәсәбезнең һәм мөхтәсибебезнең эшчәнлеген карап үтә аласыз. Безнең эфирыбызның төп темалары. Буа мөселманнары спорт уеннарын башлап җибәрде, Буа мәдрәсәсендә кичке укулар башланып китте, Өчмунча авылында вәгазь мәҗлесе, Буа шәһәрендә кунакта Сәйдә абыстай Аппакова, Буа Буа мәдрәсәсендә мәчетләр каршында укучыларның укте. Буа мөгтәсибәте гошер садакаларын җыеп ятимнәргә таратты. Әнтә нурун ала нур, әнтә мисбахус.
Дүртенче октябрь көнне Буа ветеринария техникумының спорт залында атнага ике тапкыр уза торган волейбол уеннары башланып китте. Инде беренче уенны үткәреп Буа мөселманнары яхшы нәтиҗә күрсәтте, алга таба да

Буа мәдрәсәсе мөдире Илмир хәзрәт Хәсәнов, мәдрәсә мөгаллимнәре, көндезге һәм кичке бүлек шәкертләре катнашты. Беренчеләрдән булып Илмир хәзрәт тәбрик сүзләрен шәкертләргә җиткерде.
Барча мактаулар Алла Субханаһу ва Тәгаләгә булса иде, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә салават шәрифләребез булса иде. Алла Субханаһу ва Тәгалә ошбу. Елыбызның, уку елыбызның башланган көннәребезнең дә хәерле, бәрәкәтле кылса иде, дәвамлы кылса иде, иншалла. Менә шушында барыбыз да килдек. Менә бу мәдрәсәне күргән вакытта да, мәдрәсәгә кергән вакытта да ничектер гыйлем атмосферасы, шулай бит менә. Гыйлем мохите, шушы җирдәге килдек без гыйлем алырга, белем алырга, ул алып кына түгел, кемгәдер күрсәтеп кенә түгел, ул алган гыйлемебез инде ул, әлбәттә, гамәлдә күренергә тиеш.
Бәйрәмнең икенче өлешендә мәдрәсә мөдиренең беренче урынбасары Мөслим хәзрәт кунакларны һәм шәкертләрне Һади Атласыйның тормыш юлы һәм педагогик эшчәнлеге белән таныштырды.
Хөрмәтле кунаклар, хәзрәтләр, мөгаллимнәр, укытучылар һәм шәкертләр, барчагызга да иң күркәм сәламнәрне ирештерәм. Әссәләмү алейкум вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһү. Әлхәмдүлилләһ, инде менә быелгысы елны икенче тапкыр инде укуыбызны башлап җибәрәбез. Инде икенче тапкыр дисәк әле, аңарга кадәр

Менә без инде Һади Атласиның тормыш юлы белән танышып үттек, менә шушы видеоязмадан, кыска гына булган видеоязмадан һәм инде күрәбез, менә ул безнең шәкертебез булган, шушы Буа мәдрәсәсенең шәкерте булган. Укучылар шулай ук инде мөгаллимне китәргә чакыралар. Ул бу тәкъдимне кабул итә һәм Әлмәткә күчеп китә. Биредәге өченче мәхәллә мәчете ярым ташландык хәлдә була, чөнки мәхәллә мулласы Нургали Әлмәт базарында сәүдә эшләре белән мәшгуль, шунлыктан мәчет һәм мәктәп эшләре белән шөгыльләнергә вакыты калмый. Атласов килгәч тә Нургали муллалык вазыйфасыннан баш тартырга теләми, баш мулла булып кала, Әхәдигә мөгаллимлек итүне йөкли. Нургали мулла Атласины ике бүлмәле кечкенә генә бер өйгә урнаштыра да, бер бүлмәсендә үзегез торырсыз, икенче бүлмәсе мәктәп булыр, шунда балалар укытырсыз, дип, мәсьәләне җиңел генә хәл итә. Һади үз фикерендә нык торучан кеше булса да, мулла әйткәннәргә күнәргә туры килә. Яшәгән фатирының бер бүлмәсен мәктәп ясап, шунда балалар укыта башлый. Укытуында яңа методик алымнарны куллануын дәвам итә, камилләштерә. Рәсемле әлифба китабы ярдәмендә балаларга сүзләрне бөтен килеш танырга өйрәтә. Бу ысул хәрефләрне тиз үзләштерергә, аерым сүзләрне бөтенләтә укырга һәм язарга өйрәнүен тизләштерергә ярдәм итә. Шәкертләрнең аз вакыт эчендә укырга һәм язарга өйрәнүләре Һади хәлфәнең абруен тагын да үстереп җибәрә.

Бу очракта Аллаһ Тәгалә сезне җәннәте белән шатландырыр, иншаАллаһ. Сез дөрес юлда, ягъни бу бөтен сөйләгәннәр дә сезнең юлларыгыз дөрес. Бу юлга бит күбесе килеп җитә алмый. Менә сез шушында утырган кешеләр белән менә нихәтле утырасыз, күрәсезме үзегезне, санап карагыз. Һәм безнең Буа шәһәрендә яшәгән кешеләр белән генә үзегезне чагыштырып карагыз. Сез бит күктәге йолдызлар кебек кенә. Әмма ләкин сез, шушы күкне яктыртып тора торган нурлы йолдызлар. Аллаһы Тәгалә сезгә һәр берегезгә рәхмәтен яудырсын һәм бергәләп инде шушында гыйлем алырга насыйп әйләсен. Мәҗлес ахырында мәдрәсә мөдире Илмир хәзрәт быелгы уку елы хәерлесе белән башланып китсен диеп дога кылды.

Сигезенче октябрь көнне районыбызның Эчмунча авылының мәдәният йортында вәгазь мәҗлесе булып узды. Мәҗлесне Җәгъфәр хәзрәт башлап җибәрде. Җир күкләрне юктан бар кылып, яңгырлар яудырып, шуның белән безгә төрле җимешләрен ризык итеп тәкъдим кылган, безне төрле нигъмәтләр белән бүләкләгән Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләгә хәмед һәм сәнәләребез, барча мактауларыбыз һәм олуглауларыбыз булса иде. Хөрмәтле авылдашлар, бүген менә безнең вакыт табып районыбызның өлкән имамнары безгә вәгазь сөйләргә дип килделәр. Аларга Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын. Юк, үзләренең эшләре тыгыз булса да, әйткәч вакыт таптылар, тыңладылар Аллаһка шөкер. Фәхим хәзрәт үзенең вәгазь-нәсыйхәтен ирештерде.

Монда инде сөйләнәләр нәрсә турында? Бөтен галимне тәрбияче кылучы Аллаһ билгеләр турында сөйләнәләр иншалла. Иң күркәм булган сүзләр, аяти кәримләрдән иншалла тыңлыйбыз. Шулай итеп Аллаһ вәгазьләнәбез. Менә шулай вәгазьләнеп нишибез, бер зарядка алабыз җәмәгать. Менә бу көннәрдә инде, бу айларда безнең олылар көне булып узды, әлхәмдүлилләһ. Тагын да инде безнең менә укытучылар көне. Шушы темалардан күтәрсәк әгәр дә, менә олылар дибез инде, олылар, әлхәмдүлилләһ, безгә насыйп булды җәмәгать нәрсә? Иман әһелләр булырга, мәчетләргә йөрергә, әлхәмдүлилләһ. Ошо вәгазьләр тыңларга, иншалла. Бу да нәрсә, безләргә Аллаһ үзе тарафыннан бер зур нигъмәт, җәмәгать. Гомәр хәзрәт үзенең төпле насыйхәтендә әти-әнигә хөрмәт, яшь балаларга яшьтән үк ислам диненә мәхәббәт уятырга кирәклеге турында басым ясады. Амин, вассалату вассалам галә сәйдинә Мөхәммәдин вә алә алих вә сахбе әҗмәгыйн, Барча галәмне юктан бар кылган, безне бу дөньяга барлыкка килтергән, безне төрле нигъмәтләр белән баеткан, безгә ризык биргән Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә барча мактауларыбыз булса иде. Менә шушы вәгазьне башлаганда да, мин әйтәм, сезгә нәрсә сөйләрмен дип шулай уйланып җөргәчтен, Җәлил хәзрәтнең бер анекдоты искә төште. Анекдот дигәне инде ул Кешенең менә бу дөньядагы мәгънәсе турында, ягъни, нәрсә ул, менә кеше, ничек ул яшәргә тиеш, кем ул кеше, нәрсә ул кеше? Сез үзегезгә шундый сорау биргәнегез бармы? Мин кем ул, мин нәрсәгә бу дөньяга килдем, нәрсә өчен яшим дигән сорау биргәнегез бармы үзегезгә? Менә шушы тормыш өчен генәме, авырлыкны, мәшәкатьне тартып барыр өчен генәме? Нәрсәгә килдек без бу дөньяга? Менә шулай уйланып ниткәчтен, Җәлил хәзрәт бер тапкыр инде олыларның сүзен без тыңлыйбыз да, менә Җәлил хәзрәтнекен нәрсәгә китерәм, хикмәтле ул шундый бер ни сүләгән иде. Арыслан турында ишеткәнегез дә бардыр мөмкин. Арыслан Арыслан бит инде ул нәрсәнеке, урманның патшасы һәм инде үзенең гомеренең азагына килеп җиткәч, үләргә вакыты килеп җиткән моның, үләргә ятканда шулай баласын чакырып китерә. Әйтә, Әй, балам, ди, менә бу дөньяда яшәгәндә беркемнән дә, бернәрсәдән дә курыкмадым, бу дөньяның патшасы идем, әмма ләкин, әйтә, бер заттан гына курыктым, яшәгәндә, бернәрсәдән дә курыкмасам да, бер заттан, кешедән курыктым, әйтә. Һәм син дә кешедән сак бул, әйтә. Һәм бала инде ул нәрсә, кызыксына бит, күрмәгән әйбер. Ул сорый инде, Әни, арыслан кем ул соң ул, ә? Кеше ул кем ул соң? дип сорагачтын, әнисе шунда үлеп китә, әйтә алмый кешенең кем икәнен. Һәм тыелган әйбер бит әле ул, татлы. Шулай бит? Әгәр дә менә баланы да тыйсагыз, эшләмә бу әйберне дисәң, ул обязательно шул әйберне эшли, бала. Һәм моның да кызыксынып китә дә, нәрсә ул, кем икән кеше дип шулай чыгып киткәчтен, бара торгачтын бик каты бер тавыш иште. Тавыш! Шушы тавышка кеше микән дип баргачтын, караса ишәк басып тора, кычкыра. Һәм ишәк янына килгәчтен, анарга әмәс сәлам биреп, син кешеме дип сорагачтын, юк әйтә, мин кеше түгел.

Тугызынчы октябрь көнне шәһәребезнең Хаҗилар мәчетендә Буа мөхтәсибәте белән берлектә олыларга багышланган зур чара булып узды. Бу мөһим чарага халкыбызның күренекле остазбикәсе Сәйдә абыстай Аппакова да махсус килгән иде. Әлхәмдүлилләһ, менә шушы көнгә килдек. Һәм барыгызны да иң беренче мин өлкәннәр көне белән тәбрик итәм. Барыгызга да исәнлек саулык теләп, Аллаһ Тәгаләнең тыйганнарыннан тыелып кушканнарын үтәп яшәргә, балаларыбызның, оныкларыбызның кадер-хөрмәтен күреп, аларга ата-ана җылысы биреп, гамәл-гыйбадәтле, хәерле гомерләр һәммәбезгә дә насыйп әйләсен. Ак яулыклы, ак күңелле. Ак әбиебез милләттәшләр үзенең тормышыннан алынган вәгазьләрен сөйләде, соңыннан кан кардәшләренең төрле сорауларына җаваплар бирде. Очрашуыбыз котлы мөбарәк булсын һәм ул дәвамлы да булса иде. Аллаһ Тәгалә барыбыздан да разый булса иде. Атабыз Адәмнән алып безнең пәйгамбәребез арасында 124 меңнән артыграк пәйгамбәрләр килгәннәр. Алардан Аллаһы Тәгалә һәрберсеннән дә җиде төрле әйбер таләп ителгән, Бисмиллаһир рахманир рахим, Аманту биллаһи, ышанам мин Аллаһның берлегенә, вә мәләикәтихи, вә дәхи фәрештәләренә, вә көтүбихи, вә дәхи китапларына, вә расулихи, вә дәхи пәйгамбәрләренә, вәл яумил әохири, ахыр заман булачагына, Вәлкадәри хайрихи вә шәррихи мин Аллаһи тәгалә, тәкъдирнең, язмышның, судьбаның яхшысы да, яманы да Аллаһы тәгаләдән булуга һәм бәгъдәл мәүт, үлгәннән соң яңадан терелүгә. Менә шушы җиде төрле әйбергә ышануга гарәпчә әйтәләр, мөэминнәр дип. Инде хәзер дөньяда яшәгән вакытта хәләл ризык белән тукландырсаң иде, балаларыбыз бәхетле, тәүфыйклы, шәфкатьле булса иде, аларга тоташкан балалар да мәхәббәтле, мәрхәмәтле булып, алардан туган балалар да мөэмин, мөселман булып, галим булып, сау-сәламәт булып, безләргә догачы балалар булсалар иде.

Унынчы-унберенче октябрь көнне мәдрәсәбездә мәчетләр каршында укыта торган мөгаллимнәрнең белемнәрен күтәрү курслары булып узды. Укуларны мәдрәсә мөгаллиме Шигапов Гомәр хәзрәт алып барды. Укытучыларга хәзрәт дәрес барышында Ислам дине нигезләре китабы буенча укыту рәвешен аңлатып үтте. Шундый ук дәресләр Буа мәдрәсәсе мөгаллиме Габдерауф хәзрәт Хисматуллин тарафыннан Камы Тамагы,

Шуның белән безнең октябрь аеның кыскача видеоязмасы ахырына якынлашты. Хәрберегезгә дә Аллаһ Раббыбыз бәрәкәтен насыйп итсен. Алдагы көннәрдә дә Аллаһ Тәгалә хәрберебезгә изге гамәлләребезне арттырырга насыйп әйләсен. Хәрберебезне дә Аллаһ Тәгалә төрле гөнаһлы эшләрдән, төрле афәтләрдән, төрле зәхмәтләрдән, шайтанның төрле вәсвәсәләреннән хәрберебезне дә Үзе сакласын. Вәлхәмдүлилләһи раббил галәмин.